Essalawmaleýkim mähriban dostlar, hormatly tomaşaçylar, gadyrly kino muşdaklary. Ýadyňyzda bolsa iki müň on ýedinji ýylda türkmen kinosynda bir täze bir döwrebap stilde diýip aýdyp bileris, Kämillige ýol atly täze film tomaşaçylara ýetirildi we bu filmem örän bir gyzykly pursatlary bilen, dartgynly wakalary bilen kino muşdaklarynyň arasynda uly gyzyklanma eýe boldy. Şondan ýedi ýyldan soň Kämillige ýol ikinji atly täze film özem öňküdenem has bir gyzykly, dartgynly wakalara baý film ýene-de kino muşdaklaryna ýetirildi. Işlemek kadadan çykmak! Indi biziň şu günki gürrüňdeşligimizem şol iki bölümdäki baş gahryman Gaýgysyz Atabaýew bolar. Gürrüňdeşligiň dowamynda-da şu filmdaky gyzykly pursatlar barada, filmiň düşüriş pursatlary baradaky bir örän gyzykly gürrüňler bolar. Gaýgysyz, ilki bilen-ä hoş gördük diýesim gelýär. Adam üçin, aslynda meň köplenç bir aýdýan zadym bar. Adam üçin Iň gymmat zat, wagt. Wagtyňy bize sarp edýäniň üçin şu pursatda tomaşaçylara sarp edýäniň üçin hem ullakan minnetdarlyk bildirýäs. Sebäbi men sarp etmän bilmedim, sebäbi şu kino barada nirä baraňda, nirde bolaňda, köçede, yzda garyndaşlaň, dost-ýarlaň şu kino barada gyzyklanýan köp soraglar berýärler. Şo soraglaryň ählisine, hemmesine şu taýda jogap berjek. Islendik zadyň başy bolmaly-la. Hawa. Kämillige ýol filmi iki müň on ýedinji ýylda birinji bölümi halk köpçülige, tomaşaçylara ýetirildi. Özem bir diýseň bir täze görüş bilen film döredildi we tomaşaçylaryň arasynda şeýle bir uly gyzyklanma eýe boldy. Indi berjek soragym aslynda Kämillige ýol filmiň düýp bir ideýasy kimiňki? Düýp bir ideýasy, elbetde, režissýoryňky, režissýor Batyr Batyrow. Ol Biz nähili duşduk Batyr Batyrow bilen, nädip tanşdyk? Ikimizem Türkmen döwlet medeniýet institutyny gutardyk. Hawa. Men sportsmen, ol režissýor. Indi okuwdan daşary, daşary ýurt ýaryşlaryna gidýän, daşary ýurtda altyn medally, baýrakly orunlary eýeläp gelýän. Ol her birinji gün ýygnak bolýardy institutda. Şol ýygnakda-da öňe çykaryp, şo medalymy gowşurýardylar maňa. Şonda indi Türkmen döwlet medeniýet instituty üçin Indi täzelik bolup biler, ýaňky altyn medally geldi, daşary ýurtda birinji sportsmen. Şonda Batyr geldi ýanyma, tanandok birek-biremizi. Iki müň on ýedinji ýylda däl, onda eýýäm irräkdi, iki müň on dördünji ýyl töwerek bardyr. Iki müň on dördünji ýylda ýanyma geldi, diýdi, Men Batyr Batyrow. Men režissýor diýdi. Boldy. Gün gelşine. Ondan soň, Men diýdi, kino aljak bolýan diýdi. Öňden bäri arzuwym diýdi, men kino ýaňky ýaly boýboý drama, ýaňky ýaly uruşly drama kino düşürjek türkmenlerimizde birinji gezek diýdi. Sportiwny drama bolup gidýär-dä biziňki ýaňky. Bolýar diýdim. Kiçilikden men gaty köp arzuw edýärdim. Iň uly arzuwlaryň biri Kino aktýory bolmakdy meň. Daşary ýurtda oýnaýan boýowy stildaky oýnaýanyň kinosynyň ählisini gördüm. Hemmesini gördüm men. Meň esasy ýaňky çagalykdan her bir adamyň öz kumiri bolýar-a. Meň hemme zatdan beter, hemme zatdan beter nemäm? Birinji arzuwym-a dünýä çempiony bolmak. Ikinji arzuwym bardy meň. Şol hökman aktýor bolmaly. Men men görýän adamlam, men kumirlam şolaram sportsmenler. Sportsmen bolup aktýorçylyga geçip giden adamlar diýip men şeýle düşünişim batda kiçi wagtym. Onda men sportsmenlikden şeýdip men aktýorçylyga geçip giderin diýen düşünje bilen men medeniýet institutyna okuwa girdim. Hawa. Hem indi näme diýilýär? Hemme zat tötänleýin däl-de, hemme zadyň öz sebäbi bar. Hawa, tötänleýin däl, meň şu instituta barmagym, tötänleýin däl, men ýaňky ýaly sportsmen bolmagym, tötänleýin däl, men sportsmen bilen ýaňky aktýorçylyk sungatyny ikisini garmagym. Umuman, onsoň şo zatlardan soňam men indi ýaňky gürrüňe gaýdyp gelýäs, Batyra men gönmeli bolýa diýdim. Men eýýäm Batyr gelip maňa kino düşürjek diýdi-ä, men eýýäm ýaňky zatlar gözegime gelip ýör, uruş, puruş we, eý, umuman, şeýdip bolýar diýdik. Iki müň on dördünji ýylda bolýar diýdim. Iki müň on altynjy ýylda sýomka başladyk. Iki ýyl soň Iki ýyl gerek boldy pikir jemlemäge. Iki ýyl gerek boldy pikir jemlemäne, Batyr Batyrowyň ssenariýasyny ýazmana iki ýyl gerek boldy. Onsoň iki müň on altynjy ýylda başladyk sýomkalaryna. Kämillige ýoluň birinji birinjisiniň gelip çykyş žurnaly boldy. Olam nä biziň paýtagtymyzda ýaňky iki müň on ýedinji ýylda Aziada geçirilmegine mynasybetli düşürdik şony. Sport barada diýip. Olam iki müň on ýedinji ýylda ilkinji gezek efire berdiler. Şeýdip ýaýrap gitdi birinji bölümi. Meniň ýadyma düşýär iki müň on ýedinji ýylyň dowamy bolmaly. Ahmet bilen Ahmet Ýazmamedow. Kämili ýoluň bir nji synda saňa ses berdi oba. Ine aýtmaly zat kimiň ýanyna baraýyn kim göräýsin meň ýanyma näme üçin öz sesiň däl. Ýöne ikinjisinde şol däl hatda. Birinji sorag şu. Birinji sorag şu. Men bilemok diýen. Meň režisýorym bar diýen. Režisýor näme diýse men şony edýän diýen. Režisýorym bilemok men gürleýşimi halamat. Ýok, aktýorlara berdiler, ýa ýaňky ýaly teatralnyý aktýorlara berdiler diýipdir, ýa birinjide-de başga biri berdi, ikinjide-de başga biri berdi. Bilemok, ýöne birinji pas hemişe-de, hemişe-de berilýän sorag, näme üçin öz sesiň däl? Hawa. Indi meni tanaýanlar bar, bilemok, tanamaýanlar. Şonda kinostudiýa, Ahmet bilen bile bardym men. Ahmediň ýanyna baramda, şonda gördüm men DJ Okolýany, bir epizodyna ses bermäne bardy welin, Batyr Batyrow hem bar şo taýda. Ýaňky ýagyş ýagyp durka uruşýan sahnaňyz bar. Şol epizody görkezdiler. Gaty owadan boldy diýip, özleri hem şo wagtky gaýtalap, gaýtalap görüp otyrlar. Režissýoryň özi şoňa aşyk bolup diýjek bolýar. Men hem görüp otyryn ony, men diýýän. Bäh diýýän, bir täze bir dereje diýýän, eýýäm ösüş bar diýýän kino sungatymyzda. Şolam ýaňky ýalak boldy. Ýagyşly sahna diýip adamlaryň kellesine galdy. Hawa. Şondan soň. Men Ahmetden kän soradym, näçe sapar soradym, kino çykdymaý, çykdymy, çykdymy diýip. Ondan ahyr ýaýlyma gidip başlady diýdi, kino taýýar boldy, ýaýlyma gidip başlady diýdi. Ýaýlymda gördüm, hakykatdanam başdan aýak gördüm dänim. Ine buleýýäm has bir täze dereje. Begendim, hakykatdanam. Indiki sorag, ikinji bölümi çykarmaga näme üçin ýedi ýyl sarp edildi? Ýa aslynda ikinji bölüm ýa planda ýokdymy, meýilleşdirilmeýädimi? Planda bardy. Köp gürleşýärdik. Haçan görüşsek şo ikinji barada gürleşýärdik. Planda bardy. Ýöne bilemok näme üçindir düşürmedik. Bilemok diýip ýaňkyýalak. Her kim öz işi bilen başagaý boldy. Ondan soň okuw gutardym. Ondan soň gulluga gitdim. Gullukdan soň ýaňky ýaly Taekwondo ITF Milli merkezine ýolbaşçy edip bellediler. Onda onuň Taekwondo Milli merkeziň ýaňky türgenlerini şu biziň taekwondo görnüşiniň, sport görnüşiniň boýunça ýaryşlara kän gitdik. Ony ösdürmek köp işleri alyp bardyk. Şeýdip şo sebäpler bilen düşürilmesi galy. Aslynda-da düşürjek däldik. Ýene-de düşüribem meň ýanyma sebäbi geldi Batyr ine şu kino ikinjisini düşürip başlamakak geldi ýanyma. Hakyky bolan zat. Batyr diýdim gaty görme diýdim ýöne biziň goýnumyzda bir uly edara uly bir wid sport bar diýdim. Şony biz ösdürmeli galdyrmaly diýdim. Ýaňky ýaş ýetip gelýän ýaş türgenler Onsoň uly türgenler, ýaňky ýaly geljekki ýurdumyzyň abraýyny galdyrjak oglanlary taýynlamaly diýdim. Men diýdim, ýetişmeýän diýdim. Üstesine özümiz türgenleşip geçýäs. Hiç hili ýetişmäge ýagdaýymyz ýok diýip, şeýleräk boldy. Soň soň pikir edýän. Häzir biziň düşürjek bolýan zadymyzam şu ösdürmege girýär-ä. Hawa. Mysal diýende, onsoň wagtymyz gitse-de biz şu ösdürmege wagtymyz gitýär. Hawa. Men bir zat belläp geçeýin, ýaňky birinjini düşüremizde-de, ikinjini düşüremizde-de taryhda meň öz pikirim, öz pikirim şu biziň çagalarymyz, agtyklarymyz, görüp, Hä, meň atam şu kinoda düşen oglan meň atam diýer ýalak taryhda yz galsyn diýip etdik biz aslynda edemizde kinony birinjisinem şu wagt ikinjisinem şu niýet bilen etdik edemizde. Şeýdibem onsoň pikirimizi jemledikde nesip edenden bir neme pikirimizi jemledikde başladyk. Filme düşürip. Ýedi ýyl soň. Öz ýaňky ýaly sebäpler boldy ýöne ýedi ýyllap näme sebäp boldy diýende ýedi ýyllap ýaňky ýaly sebäpler bolup geçip gitdi. Düşnükli. Indi şu ikinji kämilligiň ýoly iki jemi näçe wagt aldy ýazgy pursatlary? Sahnalar kynrak, özüň gören bolsaň, sahnalar kyn. Onsoň ýaňkyýalak adamlary ynandyryjy etmek üçin hemme zat etdik. Ynanaý, sebäp edil Golliwudda düşürilýän ýalak edip bolanok. Hemme zat etdik ynandyrar ýalak adamlary. Şu realny şu şu zat bolup dur, realny şu uruşlar degýär. Aslynda-da ýaňkyýalak Biziňkiler näme diýilýär? Hindi kino meňzeş däl diýmek üçin ýaňky ýaly degirmeli ýerlerem boldy. Degirýär. Hakykatdan degirýär bar onda. Hakykatdan degen ýer. Hemme ýerinde-de hakykatdan degýär. Köp ýerde has agyrly, has agyrly ýerdem birinjisinde boldy. Haýsy sahnasynda, niräginde? Birinjisinde hakykatdan degdi. Eý, kän degýän ýerler bar. Indi diýjek bolýan men, kumirler bar diýdiň-ä Jeki Çan jeýtdi dagy, Jeki Çanyň plança ýerine plança döwük döwügi bar diýip. Hawa, ol realny, o indi ol ugry bilen eýýäm realny ol. Umuman diýjek bolýaryn, senem näme-de bolsa, şu ýaňky söweş sungaty bilen baglanyşyklylar film. Onnoň şo söweş bilen baglanyşykly sahnalaram bar. Şu ýerde birden bolmasa birinde bir gatyrak bilmän. Degýär degýär bilmän degýär hawa häzir biz öňünden repetisiýa edýäsä düzýäs o hemme zat aňsat däl hawa ilki ony oturyp düzmeli söweş sahnalary oturyp düzýäň zalda pastoýany türgenleşik edýäň türgenleşip türgenleşip türgenleşip şo zatlary düzýäň sen birinji gelýäň sen ikinji gelýäň sen şeýdip urup sen beýdip urup durkaň Şeýle eýýäm sen şon uraňdan soň sen eýýäm gelmeli sen şo taýda awtomat şo momentinde sazlamasaň ýöne kadr zaýalanyp durýar ýönekeýje mysal şo onda postoýanna ýaňkeli hemişe türgenleşik hemişe şol bir adamlar bolmalylar ýaňkylak şol bir adam dälde ýaňky urýanam urulýanam Urýana öz wagtynda urmaly, urulýanam öz wagtynda gelmese, ikisini jemlemeseň uruşly sahna bolanok. Täzeden ştaden daway pauza şundan aňyrsyny täzeden alýas. Ýok ýok ýok onda onda al bolanok. Onda neprifsionalny bolýar a neprifsionalny nämä gerek. Biz ösmegiň ugrunda ýolunda. Biz ýokaryk gitmeli, neprofessionalny edip aşak gitjek bolsaň, lutşa wagtyň gider, mä men ýaňky ýaly sporty ösdürjek diýip gyra çekilip durýan menä. Düşündim. Indi nirlerde ýazgy edildi? Hemmämize mälim bolşy ýaly, film Oguzhan adyndaky Türkmenfilm birleşiginiň filmi. Elbetde Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy bilen bile ýardam etmeginde düşürdik. Filmiň köp bölekleri serhet gullugyna degişli bolan ýerlerde geçdi. Annamäli barada sorasym gelýär. Asylam Annamäli durmuşda özi şeýle bir şadyýan, şahandaz, bir göwün açyk adam, ýöne bir. Hiç kime ynanmaýar ýöne. Hawa. Ýöne filmlerde togsan göterimde diýip alaly. Hatda ýüz diýseň ýalňyşmarys kak diýýär. Gowy bolup görünen ýeri ýokdur. Aslynda bir hili näleýek diýeýin, ýowuz, ýöne bir maşgalasy üçin, çagalaryny goramaklygy üçin, şunýaly zatlar üçin ýowuz görünýär aslynda Annabeläň öz häsiýeti filmleriň köpüsinde. Şu filmde şon ýaly häsiýetde özem bir gyzyny bir ýat birine berjek bolup bermeden öňürti şoňa anyk göz ýetirjek bolýar. Özem men diýýär görýän zatlarym ynanýan diýýär görmeýän zatlarym üçin delil soraýan diýýär. Şoň üçinem bir bendäni Üç sany ilk-ä birinji ýaryş gurnaýar. Ine şuny sorajakdym. Anna Mele ýalňyşmasam tehnologiýalar merkeziniň başlygy. Başlygy. Başlygy, ýolbaşçysy. Indi bu ýerde ýaňky şeýle bir sahna bar, Anna Meleň öz türgenleri bar. Türgenleri bar. Okuwçylary bar. Türgenleri bar. Indi şu nirden gelýär? Şul ýaňky tehnologiýalar merkeziniň öz aýratyn. Ýok, tehnologiýalar merkeziniň hemä başlygy. Aha. Hemem şu ýaňky sport merkezi bar, şu öz tehnologiýalaryň. Hä, özüniň bar sport merkezi. Hawa, şoň indi biz ýaňky filmde şony naýle edip görkezdik. Şoň ýaňky ýaly özi hem sportsmen edip görkezdik. Hawa. Özi hem ýaňky sambo görnüşiniň tälimçisi, hemmesi şägirtleri. Indi diňe bir sambo däl, başga aňarda boks, onsoň başga-da wid sportlar bar. Umuman şol şahamçaň ýaňky şol sport merkeziniň başlygy şol i ýaňky ýalam şägirtleri bolup gidýär etdik-de. Düşnükli. Gara şo sport merkezi tehnologiýalar merkezine degişli. Sizem, ýagny siz däl-ä birinji birinji Kinoda şeýle. Hawa, birinji söweşde-de Orazmyrady, ýagny Wepany öz bir şägirtleriniň biri bilen düşekçä çykarýar. Hawa. Bunda öňdebaryjy çempion şägirdi bilen çykarýar. Hawa, bunda-da ýeňilýär. Ýeňilýär. Soň sen ondan ötünç soraýaň, şeýlemi? Ýa pul ijibermegini soraýaň, wagt bermegini soraýaňmy? Ýok, ötünç soramok. Men ondan soň näme soraýan? Ýene-de bir mümkinçilik döredip bermegini soraýan. Dostum üçin. Dostuň üçin ýene bir mümkinçilik. Indi dostum üçin indi kinoda nähili Anna Meläýewiç bilen men öňden tanyş ýaly, öňden tanyş ýaly edip görkezdik. I meni gowy tanaýaň. Haw. Haw, Atajan diýip, seň üçin edýän zat diýip, öňden bäri tanalýan, tanaýan ýaly edip görkezdik. Haw. Iň kyn düşen sahna? I iň kyn düşen sahna, elbetde, ýaňky ýaly drama, gynaçly ýerde bar-a, ýaman men özüm Emosionalny bolamsoň bara şo re hakyky ýalak bolup dur da şo reli meň aslynda öz doganymam ýok bolyn ýaňky ýaly şo doganym bilen uruşýan sahnam bara şo şonda ýaman emosionalny özüm bara ýaman erbet duýdum şonda da bara. Realny bolup duran ýaly men özümde dogan bolmansoňmy ýa bilem ol özem erkek doganyň dao onuň ikisi bilen şu birek birek bilen uruşmak ýaňky ýaly ýeňmeli maksadam şony ýeňmeli ýeňmeseň biz utuksyz galýas utuksyz galsagam gyz ýok gyz ýok olam meň dostum Onam postavlýat edip bolanok. Onsoň o immino şo momentde-de habar gelýär-de şo seň doganyň e o kiçilikden ýaňky özüm bilenimden bäri gözläp ýören doganym-da. Ýaňky kiçilikden ýetimler öýünden aýra salýarlar men gidýän. O-da şo Ol ýöne şo ýetimler öýünde galyp şo taýdan önüp ösüp ulalypdy diýen. Şo taýdan ösüp gidýär, meni alyp gidýärler. Hawa. Gören bolsaňyz. Iň kyn bolan sahna şo. Indi sözümiz gury bolmasyn edil ýaňky diýen bölegiň bar filmiň şo bölegine tomaşa edeli.

Ine şuda-da hakykatdan hem indi doganyň, çyndan hem doganyňdygy sen uje bildiň-dä şuda-da. Mälim boldy. Indi ýöne men filmiň başynda Sen ýaňky gözläp bir öýe barýaň-a. Şonda men pikir etdim, filmiň bir başy ýaňky harby kadrlar bilen başlansoň, olam seň bir öň bir belki gullukdaşyňdyr ýa belki öň sizde işläpdiň kärdeşiňdir zatdyr öýtdüm diýjek bolýaryn. El doganyňdyr öýtmedim. Ondan soň ýaňky elýalyk çykardyň-a. Ondan beh, bärde başga bir syr bar diýdim. Onuň ýaňky ýatlamaly kadrlary gelip başlady. Doganyňdyr düşündim. Edil ýaňky ýetim bir öýi bar. Ana şonda düşündim men hakykatdanam iki dogan şonda aýra düşendigine. Asyl filmiň düşüliş pursady uzak wagt alýar. Alty aý, ýyllap tutulýan filmler hem bolýar. Diýjek bolýan, şol möhletiň içinde, dowamynda bir režissýor bilen düşünişmezlik ýagdaýlary boldumy? Pikiriňiz gabat gelmän. Ýok, hiç hili düşünişmezlik ýagdaýlary. Arkaýyn düşünişýäris. Özi düşünjeli oglan-da Batyr Batyrow. Düşünişýäris. Indi filmdaky Estoniýa gidýäňiz öýdýän ýaryşa, dogrumy? Şu ýaryş hakykatdanam şol filmiň düşüriş pursatlarynda bolup geçdimi ýa aýratyn? Ýok, hakyky ýaryşdan pursatlar bolup geçdi. Biz gidemizde hakyky ýaryşa gitdik. Umuman şo ýyl düşürip beren pursatymyz şo taýda ýaryş boldy Estoniýada. Hem kino düşürdik aňyrda, hem hakykatdanam ýaryşa gidip şonça medal alyp gaýtdyk. Orazmyrat hakykatdan hem birinji ýer aldy şonda çempion boldy. Birinji ýer aldy hakykatdan hem. Tüweleme gabat gelşine. Näme? Tüweleme. Ýaraglara erk etmek. Öňden hem tanyşmy? Ýaraglara erk etmek ýok. Biz türgenleşdik-ä. Üç aý öňinçä, üç aýlap gatnap, öwrenip, hakyky ýagny türkmen edermen diýip spesnaz diýýänlerimiz bar-da. Şolar bilen bile türgenleşik geçip, şolar näme etdi, näme hereket etýän bolsa, näme iýýän bolsa, hemme zadyny şolar bilen bile edip, bolmasy ýaly, bolmasy ýaly taýynlandyk. Gaty gowy. Diýjek bolýan hereketleriňiz ýaňky atyş usullaryňyz köpüsi hakyky görünýär diýjek bolýan. Üç aý türgenleşik sizden wagtyňyzy aldy. Şo harby kadrlara gatnaşýan aktýorlaryň her birinden dogrymy? Indi ol siziň öz esasy işiňizden daşarky ýagdaýlarda Birinjiden esasy işiňi gyra goýmaly bolýar. Düşnükli boldy. Ýöne indi şu pursatda şu üç aýyň dowamynda nähili kynçylyklar boldy? Kynçylyklar Ýok, fizika hemme kynçylyklary biz öňem görüp ýörüs, ýöne olaňky eýýäm başga dereje, olaň kynçylyklary. Elbetde, hemmesinden geçdik, ýaňky üç aý diýmek köp zat-da. Bir aýda eýýäm öwrenişdik, galan iki aý hem fizika, ony neme etmek kyn däl, fizika öwrenişmek. Yzygiderli türgenleşik bilen öwrenişýäň ýaňky. Ýöne iň üns berilýän zat, Ýaňky-ýaly harby sungatynda, kinolarda-da, ýogsa-da kinolarda-da soň üns berip başladym saňa. Ýarag saklanda, barmak, ýaňky basylýan kropka, şoň basylýan ýerden hemişe daşynda durmaly şeýle. Özüňem barmagyň şeýle durmaly. Içine salmak şoň gadagan. Şu barmagyň içine salmak bolsa. Gazanmak mümkin. Hawa, indi howpsuzlyk ýagdaý, ýöne daşary ýurt kinolaryny göreňde-de gidip barýarlar. Şondan soň üns berip başladym men şo. Ýa-da içine bilmän salýaň-a, boldy, elli gezek açmanýa. Hawa, şeýdip öwretdiler bize. Soň üns berip başladym kinolaryň ählisinde hakykatdan hem şo içinde şeýle saklanda daşynda durýar şu barmak. Şu barmak salmak gadagan. Diňe ulanjak wagtyň salýaň galama daşyndan. Gaty köp böre indi gaty köp böre bir iň gyzykly boljak sorag Kämillige ýol film Saýk. Meni ýykyp Meni ýykyp bileňok Meni ýykyp Kämillige. Meni ýykyp bolanok, ýykyp bolan Meni ýykyp bolanok Damarymam ýyncida, tutup bilenok kynçylyk Gözlerim Oraz bilen bir ýerde duşduk. Hakykatdanam öňdenem tanalýas, ýöne gürleşip oturyp göremzokdyk. Öňdenem tanalýas birek-biregde. Şeýle mümkinçilik boldy, bir ýerde oturyp içgin tanyşdyk, has gürleşdik. Şonda Şondan soň men kelläme-de gelenok, ony aly neme etmeris zat diýip, ýanka soundtrek döredip soň näçe wagtdan soň kelläme ýanka ýaly pikir geldi. Biz film döredýäs. Birinjisinde soundtregi Myrat Molla ýazdy. Men sören boldum, Myrat Mollanyň aýdymy bar diýip. Ikinjisinde indi soň kelläme gelýär, biz ýazmaly-a. Indi biz watansöýüjilikli, ýa-ni hakykatdan hem kino düşürip otyrys-a biz žurnala şu temada. Kim gelişer şo taýk? Kim gelişer? Oraz elbetde. Biziň maksadymyz şu filmi, filmde täze zat döretmek. Täze sahnalar döretmek, öň bolmadyk zatlary döretmek, öň edilmedik zatlary etmek, şu ýurdumyzda şu görjek adamlar şu hä, hakykatdan hem öň şu zat bolmadyk zat diýdirmek üçin hemme zat etdik. Indi şu içine Oraz goşsagam bolmadyk zat bolup dur-da. Hawa. Şo maksat bilen ýazdym men Oraza. Oraz diýdim şeýle, şeýle. Owadam Ýagmyr birinji trelleri çykaýan wagtydy. Men ýok diýerem öýdüp garaşyp otyrdym. Sebäbi aňsat bolýar diýmejegini bilýän. Atyp galar. Hawa. Onda-da diýeýin, belki halar. Ondan soň şo trellerini, birinji trellerini ugratdym. Şeýle-şeýle, saundtrek etmeli şuňa. Onam sen başarýaň. Bizem iň ýaňky ýaly edil saňa düşündirişim ýaly düşündirdim. Biz şu taýda täze zat etdik. Täze zat edesimiz gelýär. Ösdüresimiz gelýär ýurdumyzy. Senem razy bolsaň, sen goşsak, şolam täzelik. Seň üçinem täzelik, biz üçinem täzelik. Ýurdumyz üçinem täzelik. Hiç kimem garaşmaýar senden şu zada. Onsoň treyler gowy halady. Hakykatdanam biziň ýurdumyzda öň edilmedik gowy zat, interesni boljagynam görnüp dur diýdi. Ýönem meni goşmansynaý, men goşulmaýynlaý diýdi şu zada, şu tema diýdi, şu zada goşulmaýynlaý men diýdi. A soň nädip ondan geldi aýdym? Onsoň men bilemok. Menden a zastawy-da aýdyp bolanok. Onsoň menem bolýa diýdim. Bor, hiç zyýan ýok diýdim. Şonda tema ýapyldy. Ertesi gün, gün bir günde, ýaňky aýdym bir günde ýazylan aýdym. Bir günde ýazylan aýdym. Hiç hili ýalan sözlemek ýok. Bir günde ýazylan aýdym. Men toýda otyrdym o mahal. Altynda uly zalynda toý gidip dur. Sopşeniýe geldi. Açdym. Oraz. Mhmm. Eýýäm şol aýdymy ýazypdyr. I maňa ugratdy. Taýyn trek. Taýyn eýýäm bir günde ýazypdyr diýýän. Bilemok agşam ýa ýa ýatybilmedi şo ýazman, bilemok ýa-da hakykatdanam. Gabat gelen bolmaly, käwagt gije ýatyp, ýatjak bolýaň, ýatybermän bir hil, bir ylham gelip seni gyjyklap durýar-a. Şoňa gabat gelen bolmaly. Soň ýa-da hakykatdan hem gollaýyn diýen netijä geldi. Şeýdip gollady bizi. Onda seretdim. Dur, diňleýän. Göni gulagyma tutup şo taýda diňläp otyryn. Aýdym gidip dur, temeki tans edip dur aňyrda. Men o-muny diňläp otyryn. Kelle öçdi, ýa hemme zat öçdi, muny diňläp otyryn, muny diňläp otyryn. Bu gulak ýapdym, muny diňläp otyryn. Soň men näme diýýär diýip, ýene çykdym-da, daşyna çykdym-da täzeden diňledim. Ýa ýaňky gidip otyr-da, meni ýykyp bolanok. Özem ýaňky ýaly josk ses bilen aýdypdyr, meni ýykyp bolanok, gidip otyr-da o. Bir begenjegimem bilemok, gynanjagymam bilemok, dawa häzir indi begensemä häzir biderek begenäýmän, ýaňky berermi, bermezmi aýdym bilemok darol. Göni ýazdym. Agam gaýrat et, prosto barlap gördüm bir diýme-ow diýdim-de. Prosto barlap gördüm diýdi. Aý onsoň. Eý bozum näme bilemok birden begendiresi gelen nälerdir. Hawa çalajadan ýaňky ýalak. Şo gelen aýdymam kino gitdi. Hawa. Şo durşuna ýa soň täzelendimi? Ýok şol aýdym gitdi. Hiç zat üýtgänok. Hiç zat üýtgetme. Hawa ýöne indi ýaňky Çrnowoý barýan suratda aslynda ony soň professionallaşdyrdylar da ony. Filmiň ahyrky pursatlary bar. Sen dostuň üçin düşekçä çykýaň. Şonda-da ýagmy ýatlap geçdik. Seň garşydaşyň öz doganyňdygy baradaky sms gelýär. Sen ony ýa dogan hökmünde görüp otyrsyň, düşekçä çyksaňam. Ýöne ol seni garşydaş hasaplap otyr düşekçede. Indi diýjek bolýarym, aslynda şu iki dogany şeýdip filmiň ahyrynda garpyşdyrmak kimiň pikiri? Meň pikirim, meň pikirim, hawa, ýaňky men, ýaňky şo kyn düşdi diýdim-ä şo sahna. Hawa. Şoňa garamazdan, meň pikirim. Ýaňky söweşli kadrlaryňyzda, sahnalaryňyzda köpüsinde, ýaňky bir has ýokarrak bökýän ýerleriň bar diýjek bolýaryn. Köpçülikde diýilýändir elbetde. Beh, çyndanam uçýamyka-reý, çyndanam bökýämika şul ýa bir zat, daňýalarmyka diýen ýaly. Esasy berilýän soraglaryň biri ýaňky seň diýýäniň, hakykatdanam ýaňky ýaly özüň realny şon ýaly uçup bilýäňmi, ýaňky ýaly pyrlanýaňmy ýa tros, tros bilen dakylan gerek näme zat, ýok, adamlar. Şu hakykatdanam şu pyrlanýas oglanlar pyrlanýa oglanlar hakykatdanam uçýa depýä şondalag oglanlar bilýäňmi oň üçin kiçilikden bäri şuň içinde türgenleşip gelýä oglanlar şo zatlary etmek üçin onda hezillik ýok bir alyp etdiň şo kiçilikden eýýäm şo zatlary gaýtalap gaýtalap gaýtalap ýykylyp bir ýeriňi döwdürip bir ýeriňi agyrdyp öwrendiň zatlaryň netijesinde şu zatlary edýäs. Köp adam ynanmaýanam bolup biler, ynanýanam bolup biler, bilemok ýaňkyýalak. Ýa-da has üýtgeşik zat edeňde görýän dagy ýaňkyýalak bir üýtgeşik zat etýäň ol hökman başlanýar dagy row wan damyň habary barmy, hindi kinolar habarly barmy, biz hindi kinoda däl, wan damam däl, biz türkmen. Şoň üçin hindileňem habary ýok, wan damyňam habary ýok. Biz öz türkmen öz edibilýän zadymyzy etýäs, görkezýäs. Şoňa buýsanyp bilýän-ä buýsanýar, buýsanyp bilmeýänem ýaňkyýalak zatlar ýazýar. Men bilemok näme diýjegimi. Biz şo biz şu ýurdumyza, şu görýän adamlary haýran galdyrmak üçin biz şolary hä biziň ýurdumyzda-da edip bolýan eken şonalak zat diýmek üçin biz etdik şu zatlary. Ýaňkyýalak kommentariýa ýazdyrmak üçin däl. Şonuň üçin hiç kimiň habaram ýok. Wan Dangyňam habary ýok, Hindiliňem habary ýok. Biz türkmen. Biz öz edip bilýän zadymyzy etýäs, görkezýäs. Indi filmiň gutaranda nokanyny goýýan söz bar. Ganhor. Bu ganhor diýmegiň sebäbem, ýaňky ejeň kakaň dagy ýol heläkçiligine uçranda, Şo sebäpden. şo sebäpden, ol ýaşy senden sähel ulubrak bolansoň, oň ýadyna galan. Ýadyna galan, hawa. Hawa. Şol göz, adamyň gözi üýtgemeýär diýilýär-de. Şol bakyş, şol göz, Ahmediň şol gözi eýýäm ýadyna galan bolmaly. Şondan soň şo ýerde görüp, şony tanap, Ganhor diýen söz bilenem kino tarap ýapylýar. O diýmek näme? Aha. Diýde. Üçünjisi gelýärmi? Öňä ýaňky treýler goýberdik. Hawa. Men nirä barsam, kino haçan çykýar? Men näme wideo post goýsam, aşagyndan hökman kino haçan çykýar? Kämilýew ýoly ikinji haçan çykýar? Kämilýew ýoly haçan çykýar? Kämilýew ýoly haçan çykýar? Indi Kämilege ol kinony hödürledik-ä. Hawa. Goýberdik apa ony. Indi Kämilege ýol üçünji haçan çykýar? Kämilege ýol üçünji haçan çykýar? Eýýäm adamlar indi gidip başlady. Mysal üçin, ikinji çykdy, üçünjem geljek ýalak bolup. Ýok, geljek ýalak-da. Kinoň öz soňy şo geljek ýalak bolup gutarýar-da. Indi seret, sözümi diňle. Ol-a geljek ýalak diýýänime hakykatdanam şo bir-iki dowamlylyk bar o taýda. Ikinjem ýaňky seň diýýäniň bolýar. Ony menem diýip durun şu wagt diýjek bolýaryn. Ganhor diýen söz bilen gutartdy hanym. Indi şu ýerde seň doganyň indiki kinoda men eýýäm çaklama meselem, men eýýäm göz öňüme getirdim diýeli. Ar alýan, ar aljak, ar alyşly pursatlar boljak ýaly filmiň dowamynda we soňunda-da şoň bir hakykatdanam bir näme bir bolmalysydygy, ene-atasynyň şo wagt heläkçilige uçramak, indi diýilýär-de, ýazgydynda bar eken diýilýär. Şoňa akyl ýetirip, şoňa düşünip, iň soňunda film şony ýaly gowulyk bilen gutaraýjak ýaly. Bu meň prosta öz öz çaklamam. Üçünjä. Intriga diýip. Intriga diýip, intriga edip gutaryldy film. Ýöne asyl meýilleşdirilýärmi indi üçünjisi? Nesip bolsa. Diýme, gan hor diýip gutaran bolsa, yzyny alyp gitmeli. Uzaga çekermi? Edil edil-ä bolmazmyka diýýän. Ýakyn wagtda eder. Ýok, ýok, ýakyn wagtda eder. Indi bu gezek bir garaşdyrmasaň gowy bolar, sebäbi gowy zada Kän garaşmasak gowy. Köp garaşylsa-da, çaý sowamak bilen bolýar. Şonuň üçin gyzgyny bilen duşdaklar şu wagt gyzgyny bilen şu wagt şoň täsirinden çykman durkalar, üçünjinem hödürleseňiz, hasam ýerine düşermikä diýýän. A indi kinodaky ýaňky söweşli sahnalaryňyz bar. Şular barada durup geçeli. Adyna laýyk filmiň özüniň bir kino sungatynda täze filmlerimiziň kämilleşýän ýanygny görýän Dije Kolýanyň uruşly söweşli sahnalaryňyz bar. Şo ýerde degýän urgular şeýle bir ýerine ýetirilýär. Şu hasam ýaňky urulýan ýerleň bar. Şu taýda soňky söweşiň bar doganyň bilen çykýan ýeriň. Şonda sen çykanyňdan ol seni garşydaş hasaplaýar da nim sen doganyňy bilýäňä. Sen hiç hili garşylyk görkezeňok. Çykanda urýar ony şeýle bir degýär da saňa. Soň ikinji gezek aşakdan urýar şeýle. Onda-da şonuň ýaly bir şeýle bir janly, şo urgy diýjek bolýan. Umuman. Nägil ýerine ýetirilýär? Ýok, elbetde, ýaňkyýalak operatorskiý birinji, operatory dogry almaly. Ine, mysal, diýeli, gel, tur. Ýa urjak ýa da. Seret, ine, meni düşürjek bolsa, ine, sen şunda durmaly bolýaň. Ine, şeýle alynsa, ine, düşüriş urlary bar-da, ine. Indi şeýle urýaň. Hawa. Sen indi soprowaždat edýäň seni de. Ursana bir ýumruk. Ana, ana şonda ýatdan çykarma. Ana, şonda degi hakykatdan hem degýän ýalak bolýar. Düşündiňmi? Real ýaňky ýalak. Indi bir mut oturmakaň, indi men barlap göreýin.

Eý, gyzyp otyryn daş bar, şeýman lak gitdim bir hillek. Ine, mysal üçin, öňki aýakda şeýledi. Ine, şeýle. Hawa. Hä, sen sakla, gel indi. Hawa, men saklaýan. Hoppa. Tapdym, sakladym i. Hawa. Öý! Ine, tap, depdim. Blok. Aha. I. Beýle gaýt. Muna beýle-de gaýdýar. I şonda şeýle şu gapdaldan düşürseň, şu saňa degýän ýalak bolýar. Hakykatdan degenok ýöne. Ýa-haýçym ýaly, kämillige ýol üçünjem tomaşaçylar oň täsirinden çykmaka tomaşaçylara ýeter diýen umydymyz bar, tamamyz bar we şol üçünji bölümde-de seni ýene-de baş gahryman hökmünde göresimiz gelýär. Köp sag bol, minnetdar. Sag boluň çagyranyňyza. Sag bol. Aslynda şeýdip indi şu gerekmi şu interwýu? Düşünmedim. Meni ýykyp Meni ýykyp bileňok Meni ýykyp Kemilli